Tolkunly deňizde gämi barýar. Gäminiň kapitany ýolagçylara howp ýagdaýynda halas ediş žileti geýmeli, ony geýmeýän adam özüni howpa salar diýip taglymat geçirýär. Deňiz tolkunlanyp başlaýar, ýolagçylar howlugyp, žiletler geýip başlaýarlar, Emma işlerinde biri žilet geýmegiň ýerine öz oturan ýerini arassalaýa, ýüküni tertipleşdirýä, ýerini bezäp başlaýa. Oňa Žileti geý diýýäler. Ol bolsa Serediň men ýerimi nähili tertipleşdirdim diýýä. Indi şul adamyň ýerini tertipleşdireni ony gark bolmakdan halas edermi? Ýa taglymata görä žilet geýmek halas bolmagyň sebäbimi? Elbetde žilet geýmek halas bolmagyň sebäbidir. Edil şolar ýaly musulman doganlar, tarawa namazy bäş wagt namazyň ýerini tutmaýar. Bäş wagt namaz yslamyň sütünleriniň ikinjisidir, parzdyr. Ony taşlamak uly günäkärçilikdir. Emma tarawa namaz nefildir. Okasaň sogap, okamasaň günäsi ýok amaldyr. Muny diýmek bilen tarawa namaza gitme diýýäsmi? Ýa tarawa namazyň sogaby ýok diýýäsmi? Ýok, beýle diýemzok. Ýöne şeýtanyň duzagyndan häzir bol diýýäs. Şeýtan seni iň möhüm zatlardan alyp galmak üçin saňa möhüm zatlary etdiribem bilýär. Ýagny şeýtan saňa bäş wagt namazy taşlatmak üçin göni adam öldür, ogurlyk et, zyna et diýmeýär. Tarap oka diýýär, sadaka ber diýýär, ýörgülýä baryp gaýt diýýär. Soňunda bolsa, ynha seret, sen Başardygyňdan sogaply işleri edýäň, sen düýbünden hiç hil amal etmeýän adam däl-ä, bäş wagt namaz okaýanlaram görüp ýörensiň, olar senden beter zatlary edýäler, sen şonuň üçin bäş wagt namazy nesip bolsa okarsyň diýip şeýtan oňa waswasa berýär. Ynha şu duzak şeýtanyň iň mekir hilelerinden birisi doganlar, Allatagala bizi şondan gorasyn. Kudsy hadysda Allah Taala şeýle diýýär, Maňa bendäm parz eden ybadatlarymdan has gowy zat bilen golaýlaşmaz. Ýagny Allaha iň golaýlaşdyrýan amallar parz ybadatlar ekeni. Ynha, serediň, Omar ibn Hattab, radiýallahu anhu, näme diýýär? Allahyň parz eden zatlaryny berjaý etmek we haram eden zatlaryndan daşlaşmak iň gowy amallardyr. Omar ibnul Abdylaziz rahmetullahi aleýh şeýle diýýär, Ybadatyň iň gowusy parzlary ýerine ýetirmek we haramlardan gaça durmakdyr. Jemläp aýdýas. Bäş wagt namaz okamasaň tarawa namaza gitseň bolýamy? Jogaby hawa gitseň bolýa. Tarawa okadym diýip bäş wagt namaz taşlasa bolýamy? Ýok bolanok. Tarawa bäş wagtyň ýerini tutýamy? Ýok tutanok. Dogry netije sizden. Yslamda namazyň hökümi parzdyr. Kurany Kerimde Allah Taala şeýle diýýär, Eý Muhammet, iman getiren bendelerime aýt, aluw, satuw we dostluk ýakynlyk bolmaýan gün gelmezden öň namazy doly okasynlar. Pygamberimizden sallallahu aleýhi we sellem haçanda yslamyň parzlary soralanda şeýle diýýär, Bir gije gündize okalmaly bäş wagt namaz. Sorag berýän kişi, Boýnumda bulardan başgasy barmy diýende ol, Ýok, diňe goşmaça okajak diýäýmeseň diýip, jogap berýär. Başga hadysda şeýle diýýär, Her biriňiziň gapysynda derýa bolsa, günde onda bäş gezek suwa düşünse, ol kişide kir-hapa galar öýdýärsiňizmi? Aýtdylar, Onda kir-hapa galmaz. Ol, Bu bäş wagt namazyň mysalydyr. Allah olar sebäpli günäleri geçýändir diýýär. Pygamberimiz, sallallahu aleýhi we sellem, Maraç gijesi baradaky hadysda şeýle diýýär, Ol ýaly namaz san taýdan bäşdir, sogap taýdan ellidir. Indi, Namaz okamaýanyň hökmi näme? Şu aýat hadyslary okaň. Perişdeler günäkärlere, Sizi bu dowzaha getiren zat näme diýerler, olar, Biz namazy berjaý etmezdik diýip jogap bererler. Pygamberimiziň sallallahu aleýhi we sellem başga hadysynda şeýle diýýär, Biziň we olaryň, kapyrlaryň, arasyndaky äht, ýagny parh, Tapawut namazdyr. Kim ony taşlasa, şeksiz kapyr bolar. Kim bil eşreýin namazy taşlasa, Allahyň ähdi, ýagny goragy, ondan aýrylandyr. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem ýene bir hadysynda aýtýar, Guldan kyýamat gününde amalyndan ilkinji hasap soraljak zat namazydyr. Eger düzüw bolsa, utuş we nejat tapar, eger bozuk bolsa, düzüw däl bolsa, utular we heläk bolar. Omar ibnul Hattab, Allah ondan razy bolsun, şeýle diýýär, Üns beriň, namazy ýitiren kişiniň Yslamda hiç hili nesibesi ýok. Gadyrdan musulman doganlar, namaz okaýan we namaz okamaýan doganlarymyz! Bu aýat hadyslary aýtmakdan maksat, namaz okamaýanlary kapyrlykda günäkärlemek däl. Belkem olara dostluk habaryny aýtmak, jezadan alyp galmak, nesihat etmekdir. Serediň käbir namaz okaýan adamlara. Käbiri hassa, käbiri maýyp, käbiriniň aýagy ýok, käbiriniň eli ýok, käbiri kör, käbiri kir, lal. Ýöne şonda-da namazy taşlanok. Pikir edip gör, sende şondan beter bahana barmy? Seniň diliňe almana bahanaň tapylarmy, şolar ýaly adamlar namaz okaýan bolsalar? Näme zat seni namazdan alyp galýar? Işmi? Okuwmy? Söwdamy? Ýöne şuňa üns ber, bu zatlaryň hemmesinde üstünligiň sebäbi bolup durýan zat, Namaz dälmi eýsem? Sen gaýtym, namazy taşlap, öz işleriňi kynlaşdyrýaň. Ýa men entäk ýaş diýýäňmi? Entäk bir okuw otaýyn, öýlenip toý edeýin. Bir arkaýynçylyk bolar-a, şonda nesip bolsa okaryn diýýäňmi? Şuny bilgin, bu dünýäde seniň diýýän arkaýynçylygyň ýokdur. Bu durmuş, hiç wagt kynçylyksyz däl. Adam ogly nirde we haçan öljegini bilmez. Şonuň üçin, Men entäk ýaş diýip, şeýtanyň duzagyna düşäýmeliň. Serediň, Allah Tagala näme diýýär. Sabyr etmek we namazy berjaý etmek bilen Allahdan kömek soraň. Takyk, sabyr we namaz Allahdan gorkýanlardan beýlekiler üçin uly azyr işdir.